Tu çima ewqas xwe diêşînî? Têne xweş bikevî an jî tê xwe helak bikî? Yaqûb pêxember ji wan re got, Dev ji min berdin. Ez êş, derd û xema xwe ji Xwedayê xwe re dibêjim. Keserên xwe jê re gilî û gazin dikim. Ji ber wehya ji min re tê tiştê hûn nizanin ez dizanim. Ewladên min! Min hêviya xwe ji Yûsûf û birayê wî nebirandiye. Herin li Yûsûf û li Binyamîn bigerin. Hûn jî hêviya xwe ji rehma Xwedê qut nekin. Ji bilî qewmên kafir tu kes ji rehm û dilovaniya Xwedê bêhêvî nabe. Birayên Yûsif ji ber xelayê dîsa neçar man, ji bo zad û zaxîre bînin careke din berê xwe dan Misirê. Xwe avêtin bextê Yûsif, gotin, Ezîzê Misirê! Em û zarokên xwe ji xelayê bêtaqet mane. Sermaniya me jî, sermiyanê me jî tişteke bêqîmet maye. Li gorî perê me qût bide me. Ji bo riza Xwedê zêdetir jî bide me. Bila be sedeqa serê te. Wextê daxwazê xwe gotin, Yûsif pêxember ji wan re got, Hûn bi kîjan rûyî têne ji min zad û zaxîret dixwazin? Qê hûn nizanin dema hûn cahîl bûn we çi anî serê Yûsif û birayê wî? Piştî van pirsên Yûsif şaş û mat man. Baş li rûyê Yûsifî rêrtin, piştî hemû wan bi hev re got, Vêga tu ne Yûsif î? Got, Hûn ne şaş in. Belê, ez Yûsif im. Ev jî birayê min e. Xwedê kerem bi me re kir. Ji xwe kî ji Xwedê bitirse û sebir bike, Xwedê kar û xebatên wî nabe li haşiyê. Rûyê wan ket, poşmaniyêka mezin kete dilê wan, serê xwe xwar kirin, di dilê xwe de gotin, Xwezî, xwezî me cahilî û neheqî li Yûsif û Bilyamîn nekiribûna û me vê rojê nedîtibûna. Xwedê di nav me de te hilbijart ey Yûsif. Me li hemberê xwe, me li hemberê te xeletî û xetayeke mezin kir. Serê me li ber te tawandiye. Yûsûf pêxember di vir de jî qencî û dilêvaniya xwe nîşan da. Ji wan re got, Ez îro li we lome nakim û we ji ber neheqiya we nadim cezakirin. Xwedê gunehên we kiriye bibexşîne, merhameta Xwedê ji yê her kesî mezintir e. Yûsûf pêxember ji birayên xwe re got, Nesekinin. Herin vî gomlekê min li rûê bavê min bidin ku çavên wî baş bibe û dîsa bibîne. Bavê min û hemû malbatên xwe bînin ba min. Çawa qafîle ji Misirê derket, Yaqûb pêxember ji yê ba xwe re got, Ku hûn nebêjin ev dîn bûye, ez bi baweriyeka tam dibêjim Bêhna Yûsif tê min. Yê li cem wî gotin, Hişê te ne li serê te ye. Tu dîn bûyî, hê tu di şaşîtiya ewil de yî. Tu heyalên ji xwe re çêdikî, tu heyalan ji xwe re çêdikî. Dema mizgînber mizgîniya Yûsif anî, Yaqûb pêxember hemd û senayê Xwedê kir. Zêde kêfxweş bû, ji bo Rebbê xwe ço sejda şikrê, mewc û pêlavê di dilê wî de sekinî. Piştî gomlekê Yûsûf li rûyê xwe da, çavên wî yê ku ji derdê Yûsûf kor bûbûn jî baş bû. Ji yê derdora xwe re got, Qê min ji we re negotibû tiştê hûn nizanin ez dizanim. Xwedê ji kerema xwe ji me re wehî dişeyne û me dide zanîn. Ewladên pêxember ji bavê xwe re gotin, Ji bo gunehên me kiriye ji Xwedê Celle Celalu bexşandin bixwaze. Lewra me di heqê birayên xwe de xeletiyên mezin kir. Bavê wan got, Baş e. Ez ê paşkî ji bo we bexşandin bixwazim. Xwedê gunehan efû dike û dibexşîne. Xefûr û Rehîm e. Yaqûb pêxember û malbata xwe ji ehlê Kenanê xatir xwestin, ketine rê ku herin ba Yûsif. Gava gihîştine Misirê, Yûsif pêxember pêşvaziya dê û bavê xwe kir, wan qepaçe kir, ji bo vê laqîbûnê bê hed û bê hesab hemd û şikrê Xwedê kirin. Ji malbata xwe re got, Bi izna Xwedê û bi selametî kerem bikin bikevin Misirê. Yûsif pêxember dê û bavê xwe danî ser textê hikîmdariyê, malbata Yûsif tev çone secdê, hurmet û rêz danê. Yûsif pêxember got, Şîrova xewa min ha ev bû, Xwedê xewa min rast derxist, qencî, lutuf û kerem bi min re kir. Ez bi saya kerema Xwedê ji zîndanê derketim. Piştî Şeytan kete navbera min û birayê min, Xwedê we ji çolê anî Misirê. Bêşek Xwedê ji kî re bixwaze Letîf e, rehm û kerema wî zêde ye, zana û hekîm e. Rabbê min, te milk, rêvebertî da min, te min hînê şîrovekirina xewinan kir. Yê erd û asîmana çêkiriye tu yî, li dinyayê û li axîretê weliyê min tu yî. Ruhê min di rêya heq de, di misilmaniyê de bistîne û min bigihîjîne salihan. Belê, belê. Yûsûf pêxember ji bîrê, ji îftiraya Zuleyxa û ji zîndanê xilas bû. Xwedê meqamekê bilind nesîbê wî kir. Gihîşt dê û bavê xwe. Lî lê dîsa jî xweşxelqê mezin nedît. Bi meqamê xwe xîzmeta gel kir. Birayên xwe bexşand, hemd û şikrê Xwedê kir. Jiyan û heyata dinyayê wî nexapand û mirina xwe ji Xwedê xwest. Ev xwestina wî jî nîşan dide ku piştê mirinê ji jiyana dinyayê pir xweştir e. Dinya mirov têr û tatmîn nake. Ev qisa ji bo me jî rê nîşan de rî dike û dibêje, Ji pişt qebrê re bixebtin. Şadî û bextiyariya heqîqî piştî mirinê ye. Çawa Yûsuf pêxember dua kir, em jî wisa ji Rebbê xwe re dua dikin û dixwazin, Rebbê me! Rihê me di rêya heq de, di misilmaniyê de bistîne û me şkencan binivnîse. Amîn.